Abusuafoɔ mekyia obiara na anum nso yɛfrɛ me Natis baako pɛ YouTube search me na afei ne nkɔmmɔ wɔ no Natis baako pɛ Facebook yɛfrɛ me Nana Nti Instagram yɛfrɛ me Natis ne nkɔmmɔ baabi bia ɛnɛ nnum yɛni abere yɛni abere paa yɛni abere yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ adwene kakra yɛbisa bi Yɛyɛnom adwen fii na Ghanafoɔ mpaninfoɔ no ɔmo nfa ɛnyɛ hwee no yɛpɛ sɛ yɛtu ɔmo sɛ adwen no ayɛ fii koraa na sɛ benya sika kakra wɔ mu nti ɔmo ntie ma yɛn nti wo a benya saa message yi bi a mɛsrɛ wo sɛ wode hyɛ message no ma ne nto Nana Dankwa Akufo Addo ɛne ne ministers NDC NDC mpaninfoɔ NPP mpaninfoɔ wɔn nyina obiara ntie message yi sɛ yɛabrɛ wɔn. Corona virus ne ba ɔsee China ɔho ane Africa foɔ titiriw Ghana foɔ amane a ɔmo fam ne ade ade. Saa yadeɛ wei sɛ Corona virus no sɛbi ɛɛka biribi akyerɛ Ghana mpaninfoɔ, president ɛne ne ministers ɛne saa fɔma ɛyi president NDC ne CPP ne ade ade mpaninfoɔ a ɔmo wɔ no nyinaa ɛɛka biribi akyerɛ mo. Awurade Nyankopɔn me mpaeɛ a na nka meebɔ na amem. na mpɛn na n'ade wonya corona virus ma ha ma wonya corona virus ministers mo nya corona virus ne yɛ bɛtumi de afiri ghana akɔ baabi foforo a excuse wate aseɛ sese mma ya ma ɔman ghana ayɛ basaa ɔman no ayɛ basaa nsɛmfo ama mu wo Mobɔ ano ma bɛyɛ nneɛma mmienu mmiɛnsa bi na mode afra hyɛ ahiafoɔ ani so ne adeɛ mu ato ana afiri ACHS ne adeade. Aberɛ a mo ara monim sɛ motu kɔ afiri Ghana kɔ ɔmaa bi mu a, mohwɛ sɛdeɛ kuro nsi fa teɛ ne adeade a, biribiara no ɛkyɛ sɛ even titiri yɛn man Ghana nka yɛntumi nyɛ saa ɔman Ghana ketewa wei sɛ saa nneɛma no bi. Sɛ sɛ yɛn nuanom mmaa, yɛn maame ne yɛn papa no, yɛn sista nom, yɛn yerenom wɔ China, hwɛ amane a wɔn fam. Ɔmanpanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo no kasa yi, adɔktafoɔ guu ho wɔ Ghana nyɛ asɛm ketewa. Ɔnya ho asa abɔ Sakora, John Dramani eh, Mahama, Lordina Mahama bɔ nkɔ amana nom. Sɛ mo wɔ position adeade a, mo ano dɛdɛɛdɛ, mo ani mmɔbɔ mmɔbɔ mmɔbɔ mmɔbɔ mmɔbɔ, wobɔ ano a bɛdi atɛm. Nana Adda Nko Akufo Addo na Nana koraa menim no me Nana me me pɛ mma Nana te aseɛ sɛ menim Nana physical ne sɛ bia TV so me menim Nana papa Nana first paa Kumasi na metwi eh, ne minister baako kaa yɛfrɛ Nana Pon former magazine chairman Nana Pon me Nana metwi ne kaa ɛdin a ne yɛde frɛ me abortion wopa mma Nana nkɔbusa ne chairman ɛnɛ yɛ asɛ saa man no Wɔn na wɔma man saa ɛdeɛ ndeɛ yi ɛɛ spare ɛɛ spare parts menim deɛ wɔn nsa paka no wɔn na wɔn de saa panin na ma no nana pɔn na wɔ kumase fɛ former magazine chairman mɛ nana me drive nana o convoy na me dim bi nana adanko akufo ado o convoy me matwi kaa du convoy mo pɛn na kɔfoɔ ka ho mo ba no ma fa hiafo mɔbɔ mɔbɔ mo kyɛ sɛ hiafo mɔbɔ mɔbɔ no mo asa atena atena anigye so ne adade yɛ maame no yɛ papa no yɛ nua mɛɛma no egu China ese hwɛ amano ato wɔn na na wɔda a wada ese Ghana ase corona virus no ana ase ɛyɛ spread no ayɛ kɛse ɔnya ho sa ba abesi cathedral asɔfo afro mu nyina kwan kwan kwan kɔ siaga nanado ɛ sɛ ɔman Ghana ase sɛ ananea mutu ɔman na ɛnyɛ yiw sɛ manhwɛ yie manhwɛ yie a Adwene na ɛba no, yɛwoo mma a yɛmfa adwene pa nhyɛ wɔn tirim o. Yɛde ntɔkwa bɛhyɛ nkwadaa no tirim na yɛasɛe wɔn mmaa no na ɔman no ayɛ yie because yɛhu Africa ha sei, ɔman bi ako ntɔkwa a ɛmu ɔden a ɔman no koraa yɛ kama kyɛn Ghana ha sei. Sɛbi nyansa di nyansa. Ghana mpanimfoɔ bi no aba Ghana so a wɔn de nyansa ayɛ ɔman no yie da. Sɛbi nea wɔn die nko ara na ɛhi wɔn. Fɛnkuuru. Nurses yɛ mma kwan ma saa nkwasi a ɛyi no amammuo no nkɔso gu ɔman ase ɔman Ghana ase bi. Hwɛ mama mama mama sɛ yɛayɛ mo bɔ te sɛ nea sɛ yi wotu kɔ akɔ baabi a wotu kɔ akɔ aburokyiri anaasɛ ofiri Ghana ase ɛkɔ ɔman afoforɔ bi so a wokɔyɛ sɛ neɛ mmara esi fa yɛ adwuma ɛnhyehyɛeɛ wɔn asi afa yɛ wɔn kuro ni adeade a ɛdi sɛ mmara bɛyɛ adwuma bra bra Ghana abɛhwɛ. saa lockdown yɛ baa yi lockdown yɛ baa yi nana ado danko akufo ado wɔn ministers mo mpi abɔnten na mo hwɛ adeɛ ɔman ghana sɛdeɛ ne fɛ esi fateɛ no wobɛhu nso ɛnam position ɛne anibrɛ ne amamuo ne kyɛ sɛ paninnie nti mo ntumi mu ɔman ghana no mu nyɛ firi sei ɛsɛ yɛ wopi abɔnten a baabi adedam wohu street biara baabi ɔsɛ mo yɛ ne nyinaa mo nyinaa mo ne ahu mo ntumi amamuo bɔne ne sɛ bi Amammuo fo nti, wontumi nka nokorɛ no. Nneɛma sisi basaa basaa saa, basaa basaa saa. Mote ama so na moakyerɛ mo adwene. Ɛnkyɛ na mokɔ na NDC fo aba. Sese sɛ NDC ne NPP. Ɛnkyɛ na mokɔ na wɔn nso aba na wɔn abɛkyerɛ wɔn adwene. Basaa basaa saa sɛdeɛ ɛkɔ no ano no. Nana Adom, hɛ, me mpae bɔ sɛ nka wo corona virus, ɔbaatan na ɛbaa yi, nka ne kunu koraa nka ho na wɔn nkye wo, ɛnto wo ministers, ɛnkɔkye mahama bi, na yɛnhwɛ baabi a ɛde mmɔkɔ. Corona virus yɛ baayɛ sɛbi ɛkyerɛ Ghana foɔ mpaninfoɔ no ɛkyerɛ mo nyansa mo nyansa no sɛbi sɛbi mpere aduasa adeda ɛnyane na mo nsiesie Ghana yie Nana Addo anya ho sɛ ɔba abɛsi cathedral ɔba abɛsi cathedral mfasoɔ bɛn na ɛwɔ soɔ asɔfofoɔ a wɔ cathedral no wɔn ani da wɔn sɛ wɔn ba bɛyɛ mo adwuma wɔn ba bɛbɔ mpaeɛ wɔn mu ade ade no. Wɔn na ɛbɛbɔ mpae, wɔn de wɔn abɛhwɛ no tiaɛ no. Nanso even mpaebɔ no nyinaa akyiri no, afei na ade no rekɔ soro. Nti deɛ na ɛkasa kyerɛ no do, mfasoɔ biara ni cathedral, sika no abɛsɛe no deɛ ayɛ saa sɛ bi, adwuma no mfasoɔ biara ni so. Fa boa hospitals, ɛnea wode bɛsi cathedral no, fa si big hospitals so kyɛ kwalebu ɛne kɔmfoa no kye, na ɛmu ɔman Ghana. Yadeɛ wei si ɛma sɛ abibifoɔ mpanimfoɔ, ɛma mo kokoo. Ɛma mo kɔkɔ, sɛ moanyɛ very careful na moama mo ani anna hɔnom na moanyɛ biribi a ɛbɛboa yɛn a ɛwɔ Ghana ha yɛne baabi akɔ no a, nana, moanhwɛ a one day one day, sɛ mo mu ni ɛte ase a, one day one day, sɛ ntɔkwa ɛfono, ntɔkwa fono a na to akeka. Wate aseɛ? Yɛmfa ho no apolisifoɔ no asogyafoɔ a ne wɔn bɛtɔ no yɛdɔɔso kyɛ wɔn ba no yɛka ho bom a ɛso yɛbɛkere wɔn nkue ne yɛnku wɔn hwɛ wo ho na ɛsere yɛn ani abere te sɛ ekuro dɔm nana so ama ani anna hɔ na wo mmisa bi so a wabɛsi cathedral no abere yɛ adeɛ wɔ ɛbɔ abɔ kɔkɔ na abɛsi saa nkwasisa cathedral no a yɛso yɛbɛkyerɛ nyansa akyerɛ mo yɛne wɔn bɛsie ne ntɔkwa bɛsi wɔn maa Ghana na wɔn anafa ne ntoma pɛɛ fira mo mma obiara hu yɛnsuro ne yɛka Nurses, na saa yɛ adeɛ wɔ asi aba. Aka yɛ maame no ma hyɛ dɛm, yɛ papa no ma hyɛ dɛm, ahiafoɔ, obi kɔtɔ nsuo ana ɔde adidi. Mo deɛ moanya sika no bam, nti nea mopɛ biara motumi yɛ. Nea mopɛ biara motumi yɛ. Biribiara motumi yɛ, mo a mo cars, mo a mo fie, mo nnwuma dɔɔso, biribiara motumi yɛ, ahiafoɔ, ahiafoɔ, sɛbi ahiafoɔ, te mo nwene nnipa ho kakra mpo, na yadeɛ wei si aba na ɔpɔn saa yadeɛ wei si nyina akyi no, mo plan for cathedral, abra Ghanafoɔ mpo korɔ ɔmatu kwae, ɛwɔ Italy, Belgium, Spain, Germany, other countries na America ne London ne adeade, titiri Chinafoɔ mpo korɔ deɛ nka. Abɔnten koraa ebi nte wɔn ani ho. Wɔn nso wɔnam abɔnten koraa sɛ bi yɛn maame no mmaa, yɛn nuanom mmaa, baabi a sɛ bi wɔbɛnya koraa akɔyɛ wɔn ho yie, adwale wɔn ho ne adeade koraa ɛden ma wɔn because of yadeɛ bi. Chinafoɔ a ɛde wɔn yadeɛ abɛyɛ no repa akyɛ sɛ yɛn na yɛde yadeɛ no asra wɔn. Wɔasan ama Chinafoɔ kwan abɛdi nkwaseasɛm, abɛnyanyam yɛn mmaa, abɛkunkum Ghanafoɔ, abɛtu nkwaseasika wɔ Ghana de aba, na Ghanafoɔ mpanimfoɔ wɔhwɛ wɔn. Nyansa bɛn na monim? Nurses, yɛmma kwan saa ɛyi no bio. Ghana, nea ɛbɛboa no sɛ, hɛ, one day, one day, one day, one day. Wofiri sɛ ɛboa. Wofiri sɛ ɛboa. Twa kai, asogyafoɔ dodoɔ yɛ sɛ, apoefoɔ dodoɔ yɛ sɛ, wofiri sɛ ɛboa. Wɔn bɛba no ntɔkwa dam. Ntɔkwa dam. Yɛbɛkunkum wɔn. Yɛnkum yɛn yɛnkum bi. Na ɔmaa no yɛmfa nyansa nto mpanyinfoɔ no tirim. Hwɛ, yɛn ani abere ne yɛkasa no. Yɛn ani abere ne yɛkasa no. Yɛmma saa nkwasea kwan no nkwasea ayi no yɛmma saa yɛ ne bi. Wate aseɛ? Mo mo sɔre a motu kwae sɛ nyɛ yadeɛ corona virus yɛ bae a na na adedan kɔ akufo ado corona virus no ɛba Africa nko ara ana bi ama brosira na nka wɔte Ghana anaasɛ baa Ghana nko ara na bi ama brosira nka na nka wɔte Ghana ɔno ministers nka mote hɔ nka moato plane aba abɛsi aburokyire Nkunkum wɔn mo atam biara mo de kasa fanfrɛma kɔma mo ara mo dwene mo ho Ghanafoɔ brɔfo akɛseɛ sɛbi sɛbi nkwasea nkwa nkwasea nkwasea message na ministers bi ne MPs bi ne ade ade deɛ mene Ghanafoɔ ahiafoɔ mo nyina wɔn aboro a mo to aba baako yɛn nso yɛ to aba baako na yɛn na me di Ghanafoɔ sɛbi me di ɛho yaw Nana Addo me srɛ wo woyɛ president a Ghanafoɔ dɔ wo. Wɔne John Dramani Mahama yɛn nyinaa yɛdɔ wo nana mesrɛ wo Corona virus no ka biribi kyerɛ yɛn nyinaa sɛ ma w'ani na hɔ sɛ woamma w'ani anna hɔ na after Corona virus wokɔyɛ cathedral cathedral asɛm biara ɛne ade ade a nana ɔtu bɛtwi sukuu dan mu adane nsɔre dan ɛne saa nneɛma no nyinaa na abɔmmɔden no twitwatwa saa gugu no nyinaa sukuu dan mu nsɔre dan ne nsɔre dan bi asɛbi sɛbi mfasoɔ biara ma so no gugu no, w'asɔfofo adom bɛ wobɛbɔ mpae yɛ kyerɛ wo no akyerɛ me ahu sɛ ɛ kotoo ni ama asɔ mpae bɔ nyɛ atwuma ɛmma kwan ma sɔre mɛgye Ghana mmɔ so too much saa mɛnwuma nɔɔso 24/7 asɔfoɔ mmea so nkɔ adidi ane nyame se nyame se odiifoɔ me na makasa nyame nam me so sondori ababa sokoto mbara twɛdwa adwoba sendolo bakɔtɔ sombeerba hiɔsa Kwasia tons ne nkwasia kasa wei sɛ num na nana ado ano tua wasa nya ho akɔfɛ ebinu abɛsi fasta house ɔmɛ bɔ mpa yɛ ɛmrɛ koro na ase ana ɛkɔɔ soro no ɛno ana ɛkɔɔ soro no nana yɛn ni abere o yɛn ni abere yɛn pɛ sɛ na koro na nam yɛn ho sɛ wasɔfoɔ na dɔm ba saa fasta house wɔ ne ghana fasɔfoɔ na mo sɛ mo president mo ministers ne adeɛ ne nyinaa no in fact Nti yɛbɛsrɛ mo, corona virus no bɛkyerɛ sɛbi abibifoɔ abibifoɔ Africa mpanimfoɔ no virus no bɛkyerɛ mo nyansa sɛbi ɛbɛkyerɛ mo nyansa sɛ mma mo nna hɔ mo nsiesie mo man kwan biara so nana hɛ sɛ wotu kɔ akɔ aburokyi now Italy Germany ne other countries na ɔho afei na wɔn ho kuayɛ kuayɛ kuayɛ wɔn ho so ɛho ɛho fa so yɛ mma akɔ ama nkɔ baabi ayɛ sɛ ɔkɔ akɔtɔ aduane Ghana yɛ sɛ obi tɔ fuo koraa na. Yɛburu sɛ sɛbi ɛso hia no kura deɛ bi na ɔ moa a moa mako ayɛ ankɔ so wɔ man Ghana Corona virus wo baa yɛi adeɛ a mo mo de ka sɛ gye sɛ obi tumi kɔtɔ aduane ɛne nneɛma bi ne adeɛ ɔkɔtɔ aduro ne adeɛ adeɛ hyehyehye yɛsrɛ mo Ghanafoɔ mpanimfoɔ yɛabrɛ mo yɛabrɛ mo aduru berɛ a yɛmpɛ sɛ yɛnom bɛyɛ hehe biara bio sɛ mo mistake a ɛwɔ do wɔ do wɔ do wɔ do wɔ do a asoma mekɛn market yɛn nso yɛbɛboa ma saa nneɛma no akɔ so. Hwɛ, yɛbɛboa ama saa nneɛma no akɔ so. Kyenkyerɛnkyɛn, yɛmfa nsi ani, ɛmu tu, na afei yɛhyehyɛ no foforɔ. Because yɛn sɛ sɛbi, mpanyinfoɔ no abɛdi yɛn so kɔ nyinaa, sɛbi, sɛbi, sɛbi, ɛnɛ ni ɛnka ehia ne sɛ nka obɛti yɛn so no, ɔte baabi. Na mo so na mototo ayɛ mpa. Coronavirus ba adɛ na motu kwan mmra aburokyiri. Monkɔ aburokyiri ne adade. Mo nyinaa monsi Ghana ne adade. Nana Adona Kwaku Fuade, yɛsrɛ wo, Ghana President, yɛsrɛ wo no mpɛ ne mfom. Saa yɛ adeɛ wei sɛ bɛkyerɛ mo mu nyansa. sɛ moma mɔne na wɔnsiesie ɔman Ghana, monyi fi mfiri wɔ kuro no mu, moma hospital nnɛ nnɛ yi, ɛne asɔredan asie biara mfasoɔ biara no so, asɔndan no mfasoɔ biara no so, nyansa bi nyansa biara nim, monya saa nsɛm mu nam baabaa bɛyɛ no, ɛmfa mfasoɔ biara mma, yɛsrɛ mo nana, obi antaa mo akyi, na asɔfoɔ bi sɛ nam Ghana ɛna yɛnsi asɔndan yɛnsi asɔndan, wɔn kɔbɔ mpa yɛ wɔ Flash House, ɛdeɛ na ɛsi yɛ, se yadeɛ na asɛ agye nsɛm mu no. Ɛ Mekyea wɔ obiara frɛ me Natis frɛ me Nanti wonya mistake Monka nkyerɛ mpanimfoɔ no monhyɛ message no na ɛnto wɔn nyinaa anim sɛ yɛnhia ayi biara na wɔn mmoa na naado woyɛ bɛrima a kɔfa Chinafoɔ no bra Ghanafoɔ Chinafoɔ no kɔfa wɔn bra fie na wɔmmɛgye wɔn ahome na wɔbrɛ why ɛsei nana wonni hɔ biara Seesei sɛ ɛɛ wo wo wonya yadeɛ bi a ano yɛ den koraa no a, wo yɛde wo kɔ yi? Yɛbɛka yɛ korona na akye wo. Yɛmfa nkɔ baabi, atleast owu wɔ Ghana. Wei kyerɛ sɛ seesei wo man no, na afei bɔ ɔbaa no ho ban yie. Ma hospitals no nyɛ very good, na egyaa cathedral no, na mmoa. Nyankopɔn, ɔso ɔbɔ yɛ sɛ ne su pa ne sɛso. Nyankoropɔn nso ɔnni baabi a yɛde nsa si o, ɔnte dan a yɛde nsa si mu. Ɔte yɛ mu. Nti sɛ okuta adwen fi ne adwen bɔne no akɔsi cathedral sɛ, Sɔfo bi nkɔ tenam Ghanafoɔ adiyifoɔ bi ne wɔn a wɔkra mu sɛ wɔyɛ wura yi nation prophet nkwaseam na ɔyɛ nko a na aba wɔn so ne adeade yɛhwɛ wɔn koraa ne yɛbo afu na wanya ho de wo tiri mu sɛ mesi dan de wei sei ne asɔfoɔ mpanyinfoɔ bi akɔtenetene ma wei sei deɛ na bɛkɔ so ɔman Ghana na ɛbɛhia ne saa na na wagye wo di awie dada wagye wo din dada ɛnyɛ cathedral na ade ba abɛgye wo din ɛbɛsrɛ wo sɛ sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi ɛnya deɛ ɛbɛdwa na cathedral sɛbi dodoɔ no ampene so sɛbi nyansa biara nim mekyia wo biara bye bye